ya pane nyaya saka uri kundiudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese uku ndo vanenge vakutuma eh, ndo vanenge vakutuma chero kana panenge pane zvinei zvakaipa zvinei zvida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanopa solution eh. mukati asadhetiri apa papa eh. zita rangu ndoitwa alice dzapasi ndine makadai kuterera egips legacy Pano patinokuunzirai nhau dzakasiyana siyana dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Kana uri munyowani pachannel ino, kusubscriber wotina notification bell kuitira kuti patinouploada video usapodzwa nezvetinenge tauploada wokomenda wolaika nekusheya zvotibatsira kuti youtube show video redu update ndayo ndakakubatirai muzuva ranhasi ndeye mudzimai ane 34 years dzekuberekwa uyo anoti anonzwa manzwi kana kurota achitumwa nevanhu vasingazive kunyika dzakasiyana siyana achienda kunoita zvavanenge vamutuma asi zvinotyisa muri ezimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchinzwa vhidhiyo iri mozondiudzawo zvanofunga mukomei vangu kana kuchengeta mwana wangu aishanda izvozvo inoshanda zvinhu zvavo

ya pane nyaya sa uri kundiudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese uku ndo vanenge vakutuma eh, ndo vanenge vakutuma chero kana panenge pane zvinei zvakaipa zvinei zvida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanopa solution eh. mukatarisa date iri apa papa eh. zita rangu ndoitwa alice dzapasi ndine 34 allright allright alice tira kuti mbokurukura nenyaya dambudziko rako Eh, rawakanditsanangurira asi pari zvinotaura kuti tibukurukura mhuri yezimbabwe inzwe dambudziko uyezve e, nerubatsiro rwauri kutsvaga kubva kumhuri yezimbabwe mm, tinotenda ndine dambudziko raane makore kubva 2014 mm. ndichirota nekunzwa mazwi evanhu vandisingazivi vachindituma kuenda nzvimbo dzinotyisa vachindituma kunosangana nevanhu vakuru vanenge vachindituma kuti ndinotsanangura zvavanenge vachindituma saka zvavari kuramba vachindituma izvi vamwe vanozvinzwisisa vamwe vachazvinzwisise uyezve vanhu ava vanhu ava vanoratidza kuti vatori vanhu vakafa nekuti zvimwe zvavanotaura zvachona hazvinotyisa ndovabvunza kuti mumbori vanani vanoti ita zvinhu zvatiri kutuma chete ndikaregedza kuita zvinhu zvandi vanenge vandituma ndiri kuita dambudziko rekuita mamota nekuita zvisasa izvozvi ndine zisasa riri pagumbo apa rekuti handisi kukwanisa kana kudini ndikaramba zvavanenge vandituma vanotondi paproblem yavanotondipa inenge iri punishment yavanenge vandipa so kana handitumwi munomu chete vanogona kundituma kana kunze kumozambique kuzambia south africa vachindituma nemameseji vanenge vachindituma kuenda ndinotaura zvinhu mameseji avanhu apa zvinhu zvachona zvinotyisa zvavanenge vachindituma saka rubatsiro rwandakudawo kumhuri wezimbabwe ndokuti kana pane vanokwanisawo kuti vabvise vanhu ava vasarambe vachinditeera ndiraramawo upenyu hwakanaka hunoraramawo vamwe zvingori nomawo Tinoda pekugara, pekugara kumba kwedu kutanaka ndokwatakugara izvinozi but pane pamba pa 6870 pamba patakatanga kupagara musi wa 18 april 1998 kubva ipapo ndopandikaramba ndichingo tichigara tiri ipapo mana tanga kurota zvinotyisa izvozvo zve 2014 vachiridzwa ngoma vanoimba vachiimba nziyo dzejiti nedzimbo dzechimurenga vanhu ava andinzwisise zvatove kuti ndiene ndinogara kutanaka kuna mai vangu baba vangu vakafa ndine 14 years kuti ndiene ndinogara kutanaka koko hakusi kugarika unokuti vari kuti pamba ipako pa670 ndo paunofanira kugara uyezve ndo patinokwanisa kukuchengetedza ndovavhunza kuti mugoti munondichengetedza panapa chirudzii pamba panapa hapasi pamba pedu zvikanzi isusu zvatiri kutotaura ndizvozvo Kati ko muridzi wemba anozvitora sei nokuti anogara uchitumbisa hanzi muridzi wemba anofanira kuzotsvagirwa pake pekugara asi iwewo tiri kuti panapa ndo paunofanira kugara mhm. ndinochema ndakambozama kumwa mushonga makonzo kudii kuti ndife vanotaura zvoni hauna zvaunomboita zvese zvaunenge uchifunga isu techitozviziva chatiri kuda da kuti zvoni uite zvinhu zvatiri kukutuma no zvamuri kundituma kwacho na handikwanise kuenda kunotaura ikoko zvakurwadze zvino zvindakurwariswa ndane mamota ndane chii handisisina kana gumbeze rekufuga handisisina kana plate kana spoon zvese zvandaiva ndinazvo ndakatora ndikatengesa ndichiitira kuti ndifambe rwendo rwavo rwavanenge vandituma ndikaramba ndorwara
orit andofunga watsanangura nyaya yako tichango tidzokerei mukati timbocha tichinzwisisa kuitira vanenge vachida kunzwa kuti tingakubatsiri sei uchitanga kutaura kuti dambudziko iri rakatanga 2014 ehe ipapo wango nemakore mangani 2014 andine 23 23 years right. ah, 22 22 handika e, da kuti unyatsonditsanangurira ipapo kuti richitanga chii chakatanga wakatanga nekurota here kana kuti wakaita sei zuva racho zvichinyatsotanga nochirangarira zvinhu izvi zvakatanga musi wa18 april 2014 nandichiri mm. kugara nemurume wangu mm. kuchitungwisa kuunity l ndakati ndichitsvaira mumba vandatora maplates angu vandabuda vandaenda nomaisa kusingi ndichidzoka ndakasvika kuno izwi rechikadzi raiseeka mumba vandatanga kutarisa tarisa mukitchen vandatarisa mubedroom vati hapana munhu vandabuda panze nekupanika saka ndakafunga ndaita manzwini vandabuda sorry ndichangoti kati da kuti unyatsotaura waka mbijana mbijana kuitira kuti ehe nyatsotaura mbijana kuti mafambiro azvakaita mm.
eh, tangidza kuifamba
zvakatanga 18 april 2014 ndakabu ndakatsvaira mumbavha ndabudisa maplates kuti ndiendese kusingi time yandakadzoka mumba ndakasvika mune izwi rechikadzi raitaura raiseka vandafunga kuti pamwe ndaita manzwira ndichibva ndabuda mumba muya ndabuda mumba bva ndaenda kune muridzi wemba vananoti ah mama mambondideedza here kana kumboseka zvikanzi ah ino handina kumboseka i vandadzokera mumba zvikanzi alice zita izwi iri rakandidedza katatu zvikanzi alice alice alice vandatangotarisa madziro odeso vandaona hapana munhu wandiri kuona vandati ah ndiwani zvikanzi ndini izwi tatakamirira kuti makore ako asvike akwane ekuti ufambe tichikuudza nzendo dzatoda kuti tizokutuma dzauri kufanira kufamba uye zvaita takamirira mwana wako kuti asvitse six years mandatoseka mandati a ah, manje zvamuda kundituma izvo zvandizive ko ndikatumwa ndikavhunzwa nevanhu zvani vanondivhunza kuti watumwa nani mm. noti ndatumwa nani vanzi noti watumwa nini ndini isu aa ah, ndikati zvazvibude mm. zvikanzi nguva kana ichinge yakwana yekuti ndikutuma ini handisiri ni ndega kune varume vachauya vachange vachange vakukutumawo futi nemameseji auri kuramba yayo atai zvazvive zvakaitika musi wa 18 april 19 april izwi iri rakadzoka zvakare musi wa 20 april na 10 o'clock richibva radzoka futi saka pane murume aigara panext door pedu ainzi benjamin anga ari cameraman vandati ah, bamunini ini handifarire zvekutora mapicture kana chii asi zviri kuitika mukati melife yangu nandisi kuzvinzwisisa vanzi achii ah, kuona meguru ndati ndikukumbira munditore picture then ngonochinja takatonochinja snow gas vandachinja vandapfeka zvana ndakapfeka vanditora picture anga ri 26 past 10 mm. makuseni vanditora picture zvikanzi ndakuenda ndikati aiwa pakanaka ndatora picture yeroman yedu zvikanzi ya amuswa 20 mani 20 april maniri mm. zvikanzi ya nguva yedu yaita se yasvika mm. izwerere chibva raenda muna may ndimuna april muna may ndibva ndatanga kungobuda ndichingofamba famba ndichitenderera ndichienda kana kuti panzvimbo dzemaso ndoenda ndonombira ndoshori chandiri kumirira panapa chii mm. wamuswa 15 eh, july 2014 mm. handichanzwisisana nemurume uya mm, handichatomuteerere mm-hmm. ndatomononge mwana mudiki mm. handichatonzwa nani vanangobuda ndakabereka mwana wangu ndese hembe dzangu muhandbag dze3 days nehembe dzemwana wangu the three days mm. nandobereka takananga pa 6870 paya kwaifunzi kana mumwangu wangu achirugara ikoko mm. ndabereka mwana wangu ndaenda murume akubvunza muri kudzoka nguvai haa zvekuma 8 manheru mogona kuuya muchititora anzi aoret 8 dzakwana tisataure kuti nhambe yepamba tingotaura kuti pamba pandakanzi ndiende oh, pamba pandakanzi ndiende 8 mm. dzakwana akufona chandei kumba ndichakwanisa ndikuuya after three days ndiye after three days kusvika pandinasa orit mm-hmm. ndomatangi rakaita zvazvakatangira saka zvakakutuma kuenda pamba pai pai e zvakandituma kudzokera kumba eh. kuna namama vangu kudzokera mama wangu achiri kugara pamba eh. ipapo mm. orit iwewo zvakuendesa ikoko pawakatanga kufamba ukatanga kufamba ari makuseni kana kuti ari masikati chingofamba famba pazvakuti ndakatanga kufamba kutanga kufamba uko ndaifamba ndaitanga kufamba makuseni mm. ndodotsa zuva ndichingofamba ndoshayo kuti ini chandimhonyofambira chii makumbo otorwadza mama ngo totione shairo kufamba chauri kufambira chii mm. but andongonzwa kuda kufamba zvandauziva kuti zveni itori dhomatangi razvo wamuswa 8 august 2015 mm. vandatumwa pana psychology mazivisa mm. vakanga variko ndandatumwa nemazwi nevanhu vai vai futi vandanosvitsa meseji yangu havana kuitambira mm. vanangoti arege ndizvidzokerere kumba saka mama vangu pavakanzwa mameseji andaitaura nezvinhu zvandiri kutaura zvikanzai uri kufanira kudii mm kutumbo kuendesa kana kuclinic timbonongona kuti vakafunga kuti wakupenga ee eh, ee eh. ah zvikanzi ah horit pakanaka saka rege zvo rega tese rega tisiyane nazvo vandakatanga kuramba ndichifamba vando pandakazoti ah inini izvi handichazvikwanisa ndichibva ndamwa mushonga wemakonzo kuti ndizviuraye mushonga wemakonzo ndingopedza kuumwa vandanzwa futi vanhu vai vai vachitaura zvikanzi ah unofunga kuti wakangwara mai vako varipo panze apo rega titsvage chinhu chinoita kuti vazive kuti watomwa mushonga iwe mamwe vangu bva ngoti ah ndiri kutsvaga muchero nanchishaya kuti uri kubva tondona ndakutopupa furi bva ndipa mukaka pazvapera zvakadaro zvatopera zvakadaro pazvapera zvakadaro mm. eh, 2017 vanhu vaive vachibva vauya futi zvikanzi toda kuti tikutume kubotswana mm. unofanira kunoita zvakadai nekudai so panzvimbo dzakati nedzakati une meseji yaunofanira unosvitsa 2017 mm. yachibva ndaenda kubotswana ndanoita zvandanoita handina kukwanisa nokuti zvaindiremera zvinotyisa mm. zvavanenge vachindituma ndo zvandoda kunyatsombonzwa izvozvo kuti vanonyatsokutuma zvinotyisa kuti unoita sei vana uye vanofamba neyo paunonge uchienda unotokwira bhazi here kana kuti unoenda nedzimwe nzira unofamba sei kusvika wasvitsa mameseji ndinotokwira bhazi ndotoenda iwo ndichinzwa mm. mavoisi avo kandi kana zvandiye ndarota usiku mm. wachona ndo zvandinofanira kutoita sei mm. kutoita zvandiye ndarota zvesvozvo mari yekufambisa yekuita sei vanogana vanditsvagira munhu anokwanisa kundibatsira kana kuti ndaisitora hembe dzangu saka ipasipoti kudhindwa kwese kwavaikutuma kuti uende eh, zvese izvo zvine chitungo but pandinonosvika munyika imomo ndoita semunhu ari kuenda kunotengesa savhenda eh. kuita kuti pandinenge ichida kuti ndizofanira kuenda mari yetransport kuti zvindiite zvane ichida kuita ndo mari iya painenge ichibva izvo zvane ichitengesa oh. eh.
saka vanotokupa vanotokupa munhu anongokupa mari zvindotongonzwa kuda kungokupa mari kungonzwa munenge udotondipa mari

ya pane nyaya saka uri kundiudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese uku ndo vanenge vakutuma eh, ndo vanenge vanotuma chero kana panenge pane zvinei zvakaipa zvinei zvida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanopa solution eh. amukatarisa date iri apa papa eh. muzimbabwe munoziva zvakaitika musi wa 23 august 2023 mhm. muchitarisa apa ndichibva kumozambique chimoyo vanenge vachiziva kuti pakadai so panofanira kunzwa ine kudai 26 agasti 2020 apa handatoziyani nezviri kuitika eh, saka vanotozoti mm.
munyika kana mada kushata vanondituma kuti enda unoita zvakati vanhu vaona ndivazivi eh. enda pakati pakati woenda kana pari pachechi unofanira kuenda ndikatosvika pachechi ndotodza kuti ah ndine zvandinonzwa munzeve dzangu ndinorota nekudai vanhu vaye vaye handizotiwa nekuconnection navo here vanhu vangu vanobva vatonzwa ndisaka zvanzi tiite sei ndiva ndavaudza zvanzi tinamate kana kuri kunamata kana kuri kumasvikiro ndinongosvidzwa nemeseji yavo iyoyo ndosvika vanhu votoita zvatiri kutoita ndobva ndoenda Alright. Saka vanonyanya kukutuma chete message, vanongoda kuti usvitse mameseji chete. Mameseji ngaasvitswe nezvine zvichifanira kuitwa zviitwe. Saka inini kwava kundituma muno muZimbabwe kuti enda nemameseji kuofisi yakati kana kuna nhingi zvinhu zvakadai so zviitwe. Mm. saka vanhu vandiri kuendera vachona havasi kuzviteerera vanongonyora pasi wobva wamira zvakadaro saka inini kusaidi kwangu nevanhu ava ndozvakuti wange inini ndini ndiri kuita mukonyo ndisiri kuteerera zvavari kuita se zvavari kuda muretsika vanhu avarivakuti hausi kuteerera ivo vanhu vacho unowadii kuvaudza ati vati vanoona here havasi kuona here kuti waizi mhosva yako mutuwo hati wari kuenda kwanenge wakutuma e zvinoziva kuti ndogore rako rekupedzisera ratakakutuma rinori saka iwewe vanhu vari kufanira kuziva kuti isusu tisu takakutuma woitwa action inoitwa uchishandisa zvinhu zvatinenge uchivaudza mashoko atinenge tichikutuma iwewe saka kubuda kwauchaenda kunotaura nyaya nyika mhuri yezimbabwe ichinzwa nevamwe mwavo vari kunze kwenyika vari mhiri kwemakongo vachazoziva zvekuitawo vachinge vaita se vanzwa nyaya nekuti kusaidi kwako tada kuti uchizorora even kana chero mamota handicharwari nawo handichaite eh. sei ndakaenda ndikanokumbirwa kwamutare kwa kwandakaenda ikokoko ndokwandakaenda bva vaenda bva vanotaura navo pasina mushonga pasina chii zvikanzi makomereds tiri kukumbira uko vakarare ko kumakamba tiri kukumbira kuti muchengetedze womwana mochiregedza kuramba muchimurova neshamo zvese zvamakamutuma ari kuita hakuna kwaasina kuenda imimi ndimega makuchifanira kuchipinda kune vanhu vaye vaye vaiudza mameseji enyu asingasvike ndochikumbiro chedu chatakutokumbirawo pane pautaura kuti kune kumba kwandakanzi musuya nemudzimai wekutanga kunzwa ndiende kumba ikoko kumba ukuku iwewo wakatanga kugara rini kumba uku kwandiri kunzi ndofanira kugara nemacomrades ndakatanga kupagara 18 april 1998 ndine 6 years orit mhm.
makandoti nevabereki vako ese vari eh, vapenyu eh, mama vangu vaiti vakatenga mastenzi nababa vangu mastenzi avo anga asingavakike chero vakadii vakadii vaizongori kana vatengesa izvo vanhu vaive ndo vaitoti zvinhu zvososaitike kubva kare kubva kare iwe ukambobvunza here amai eh, kuti wati kure ne mama sei takangonoti tiramba chingogariswa pamba apa ende eh, vanhu havachiramba vachingouya munzeve dzangu kuti pamwe mama vane zvavanozivawo mama vangu vachoti ah pamwe hameno kuti kubroka kwandaita here kokuti ini ndikada kuita chinhu chine musoro mulife mangu zvinhu hazvisi kufamba ndimai vangu vaukozi vanga mm. tori crossbord vane mari dzavo but zvinhu zvavaiti vakada kutanga kutifunga zvekuvaka kana kutanga kuda kuita progress mulife zvaibva zvachinja kuti tirambe tiri pamba ipapo saka pamba pamakagara muridzi wepamba paanga aripo anga asipo panga panani papa ndakasvika pane maloji akawanda but nguva diki diki vese vanga vasisipoisu tichisvika ore saka pane pawambotaura pane zvepanoitika pamba pachitenga pane zvisinganzwisisike pamba ipapo mm. chii chinoitika pamba panofambwa pamusoro pemba vachiimba nziyo dzechimurenga nedziyo dzepasi chigare utonzwa ngoma dzichirira pandinenge chizvinzwa wakambofamba herewo unyatsonzwisa kuti chii chikuitika kwandinotofambo vamwe vacho havatozive nokuti kana ari kana muprofita ndinenge ndichitomuudza icho ndivhunzo saka zvanzi pakadeso pachazoita sei vanototaunga unoprofita futi kutaura kwangozi ndenge ndichiziva kuti musi wakati panzi pachazodai so saka zvinhu izvozvo usaitike unofanira kudai nekudai saka mm. vandinotoendera anenge achitovhunza inini orit saka una rinokwanisa kubatsira kwezi wasvika ikoko nongochitotaanenge achitoda kutobatsirwa nei vanhu vangu ava ndikuwadza kuti ini handichada zvese zvamakandituma kuti ndiite zvese mm. ndakaita ndina chandakamboramba kuita hapana chandakamboregedza kuteerera mukatiita zvese makatozosiyana eh, zvakatongopera 2014 ndozombodzokera ikoko ndikawana munhu anenge achida kana kundiroora eh. hazvibude hey. because ndini ndine ndiri pakati ini ndorarama ndofunga inyika tuwe dzevanhu ava vasinganzwisisike neinoyi eh. saka ini handikwanise kukuteerera imi mune ndichikwanisa kuteerera vanhu ava ndisingasiye ndo vane simba paupenyu hwangu iwe chirombo andibvunza kuti alisi mangwana anoswera mangwana next month uri kurongechi handachandokwanisa kudaira inoti handizivi fungwa dziri kushanda dzidzangu
Alright. Saka apa unotozvinzwa unoto here kuti apa pandisisiri ndakunda pfungwa idzi dzisiri dzangu idzi ndo dza dzangu idzi. Mm, ndotozvinzwa.
Ende dzangu dzacho hadzichatoshandei because hadzina power. Saka izvo zvidzi kuti tikutaura nedzani nedzawo eka nedzako apa. Mm, ndedzawo idzi because hapana changu apa. Ini ndizvo zvino toshuro zvane dai ndaroorwa ndakwanisa kubhadharira mwana wangu school fees ndaitowo zvinhu zvakanaka ndangoraramawo life yakanaka sezvinoitawo vamwe. Kwete kuti ndichidya kuita kuti ndidye ndichiguta chikafu chakanaka ndipfeka zvakanaka mm. ah, ah, ndingoda pisi chete chikumbiro masvikiro mhondora mheno vanokwanisa kukubatsira vochiudzawo vakomana vachibvawo ndisare ndiri ini vanhu vanondinorotawo ndosarawo ndichizvifungirwo pfungwa dzangu kuti ndinoda kudai ndoda kudai nekudai vanokuudzira saka izvo vachiri kukutuma here kuenda kunze kwenyika nekuita sei vari kutondituma mukapedza izvi zviri kufanira kuzoenda kumozambique handitumwa muzimbabwe chete unotumwa kwese kwese eh, kumozambique kuchimoyo kunonzi kunamona kwandakaenda apa apa eh. ndikufanira kuenda ikokoko nyika yekokoko inenge ichida kunamatirwa kune zvinenge zvichida kuitika kumhuri yekoko